Howdy doody pawb, croeso nôl i Sianel Pop Tea, gyda fi Jacob wrth gwrs. Yn y fideo heddi dwi yn mynd i fod yn rhoi taste buds fi i'r test. Dwi yn mynd i fod yn trio bwydydd sur a hefyd bwydydd sbeislyd. Ond cyn i ni ddechrau unrhyw beth, chi'n gwybod beth i wneud. Cofiwch i danysgrifio i'r Sianel Pop Tea Rho thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notifications. Barod? Ok, rydyn ni'n barod. So, sêr yn erbyn Spacelid i weld pa un rydw i yn gallu ymdopi gyda yw'r fwyaf. Mae yna pedwar lefel ar gyfer y bwydydd sêr a mae yna pedwar lefel ar gyfer y bwydydd Spacelid. Os ydw i'n neud unrhyw fath o wyneb gydag unrhyw bwydydd sur, dwi'n colli y rownd yna. Gyda'r bwydydd space lid, os ydw i'n yfed llaeth neu dŵr, dwi'n colli y rownd yna. Ac yn y diwedd, ni'n mynd i weld pa un dwi wedi ymdopi gyda yn well. Dwi'n meddwl fy mod i'n barod. Rownd rhif un. Bwydydd Sir, Lefel un, Losin Teddy Bears Sir bach? Mmm! O, maen nhw'n lyfli! Ww! Brom! Dwi'n rili lico nhw! Un coch, gwyrdd, melyn a du. Pa un dwi eisiau bach? Lefel un, Wedi cwblhau! Lefel dau. Bwyd fwy sur. Mae 'da fi tri mewn fan hyn. Dwi'n mynd i trio'r un gwyrdd. Dwi'n mynd i trio un arall. Dwi'n mynd i trio'r un pinc. Mae pinc yn neis. Dyw pinc ddim yn gas, yndyw e?

Oedd hwnna ddim yn rhy ffôl. Oedd na pedwar boedydd sur, o'n i di neud gwyneb ar gyfer tri ohonyn nhw. Round dau, boedydd spacelate. Dwi angen neud yn siŵr fy mod i ddim yn yfed dŵr na llaeth. Lefel un, gherkins gyda chili. Dwi ddim yn dda gyda boedydd spacelate. Dwi'n caru gherkins. Sdim rhyw spice gyda nhw. Aros fanna llaeth y dŵr. Ymlaen i'r un nesaf de. Lefel dau. Creision Spacelid. Ydyn ni'n barod? Lyfli! Lefel rif tri. Jalapenos. Dwi ddim yn gwybod os fi wedi trio jalapenos o'r blaen. Oce.

Ok, creision spacelid. A dwi'n mynd i cymryd y saws. Double spice. Ydy hwn yn digon? Ydy hwn gormod? Sa'n gwybod. Pedwar chili? Ti'n siŵr? Ho! Wow! Oedd hi'n teimlo fel rhywbeth di brathu tafod fi wedyn. Mwy. Sa'n gwybod pam. Ho! Paid edrych arno fi, dŵr. Na ti, llaeth. Nhw'n galw enw fi. Beth os ydw i'n cael mwy? Mae'n sydd i cefn y goddwg. O, oh, mae twyn fi'n redeg. Felly, dyna ni wedi gorffen y fideo heddi. Dwi yn gallu ymdopi gyda bwyd y sbeislyd yn well. O'n i'n meddwl byddwn ni'n ymdopi gyda bwyd y sir, ond ni'n dysgu rhywbeth newydd pob dydd. Os ydych chi eisiau gweld fi yn trio unrhyw mwy bwyd y sir neu spaced, jyst rhoi gwybod i fi yn y sylwadau. Ond cyn i chi fynd cofiwch i danysgrifio i sianel Popty, rhoi thumbs up ar y fideo yma a gwasgu ar y gloch notifications. Tan tro nesaf, hwyl fawr! Woohoo!